Helo a croeso i sianel Illumino IT. A croeso at fideo heddiw sydd yn mynd i ddangos rhywbeth dwi'n teimlo sydd ddim yn cael ei ddefnyddio digon yn Excel, rhywbeth sydd yn ddefnyddiol iawn, a hwnna ydy y cwarel lliwio. Felly, heb ddim pellach, be am mynd i fewn i'r fideo a gweld y demo. Dyma ni yn ein teunlen yn fan yma ag yn ein llyfr gwaith a ma' hwn efo chydig bach o deunlenni gwahanol o'i fewn o felly ma' 'na bump teunlen gynnon ni yn fan hyn o fewn yr llyfr gwaith a ma' 'na chydig o ddata ar bob un o rhein a ma' gynnon ni boblogaethau, ma' gynnon ni brif ddinasoedd, ma' gynnon ni pivot table yn fan yna neu tabl colynnu a wedyn os dwi'n mynd yn ôl wedyn felly Pam fyswn i'n defnyddio'r cwarel, cwarel lliwio? Wel, yn ywedig os oes gen ni lot o ddata a lot o bethau gwahanol o fewn ein llyfr gwaith, mae o'n helpu ni yn sydyn iawn i ffeindio tablau gwahanol, siartiau gwahanol a lle mae data yn byw o fewn yr uh, llyfr gwaith yma. Yn gynta, sut da ni'n ffeindio'r cwarel lliwio? Wel, da ni'n mynd i fyny'r top a da ni'n mynd i yr tab gweld yn fan yma, a wedyn yn y canol, newch chi weld, mae gennych chi yr cwarel lliwio yn fan hyn. Felly clicio ar lliwio. Mae hwnna wedyn yn agor yn fyma ar yr ochr dde, a mae o'n agor i fyny yn syth i ffwr yn yr deunlen ydw i yn. Felly mae hwn wedi agor poblogaethau. A newch chi weld yn fan hyn bod gynnon ni ddau ystod data, mae o wedi canfod. Felly, yr ystod data cynta ydy hwn yn fan hyn. Mae'n hawdd os da ni'n clicio arno fo, mae'n dangos ni'n union be mae wedi ffeindio. Felly, da ni'n gallu gweld yn fan hyn bod o wedi ffeindio bod yna ddata yn A1 i F15 i ddechrau fo'i, a mae yna un ystod arall o ddata, sef un cell, a hwnna ydy B17, a mae hwnna lawr yn fan yma, sef y swm o'r poblogaethau yma. Yn sydyn iawn, dyn ni wedi gallu ffeindio allan lle mae yna ddata o fewn ein teunlen poblogaethau. Be am gau hwnna fyna, a wedyn dyn ni am edrych ar be sydd ar gael o fewn prif ddinasoedd. Wel, yn y prif ddinasoedd ar hyn o bryd, mae gen ni un tabl, ac enw hwnna ydy Table 1 ar hyn o bryd. Be am gael golwg? Ie, dyna ni, so mae tabl 1 yn fan yna. Dwi'n clicio ar hwnna, Mae hwnna'n dangos i fi, mae dyna lle mae'r data. Rhywbeth handi da ni wedyn yn gallu gwneud efo'r cwarel lliwio yma hefyd ydy, os da ni eisiau dod o draws hwn eto, rwan da ni'n gwybod beth ydy o, be am ail enwi, so de glicio ar table 1 yn fan yna yn y cwarel lliwio, clicio ar ail enwi, Wedyn rydyn ni'n newid hwn i prif ddinasoedd. A wedyn, newch chi weld wedyn, fydd o lot haws i ni ffeindio'r tabl yma yn yr dyfodol. Os dwi'n mynd i dyluniad y tabl yn fan hyn, da chi'n gallu gweld bod o wedi newid enw'r tabl yna i fi yn enw'r tabl o dan y dyluniad y tabl yn syth i ffwrdd. Tabl colynnu, neu pivot table, mae hwn yn yr daenlen nesa, felly be am ddangos sut da ni'n gallu mynd syth i'r gwybodaeth yma hefyd, clicio ar pivot table yn fan hyn, a dyna ni, mae'n dangos i ni be ydy'r tabl colynnu yn fan yna, felly dwi am unwaith eto ail-enwi hwn i rwbath haws i weld, Ni. Felly, da ni wedi ail-enwi ein tabl colynnu. Y daenlen nesaf sgynna fi ydy'r siart dau yma. Newch chi weld, mae yna ddau yn fan hyn, felly be am glicio i fewn i'r pivot table yma. So mae'r tabl colynnu yma wedi cael ei greu fel um, sail i'r siart yma. A wedyn mae gennym ni hefyd y siart ar y dudalen yma. Felly unwaith eto, da ni'n gallu ail-enwi hein, neu da ni'n gallu dileu neu cuddio siartiau. Dyn ni'n gallu ailenwi'r tabl colynnu os fyswn eisiau, so mae hwnna'n neud yn haws i ffeindio nhw eh, yn y dyfodol. Ar gyfer sheet 3 yn fan hyn, fel ydych chi'n gweld, os yna ddim byd yn hwn ar hyn o bryd, os yna ddim data, felly be am jyst rhoi prawf, i fan yna, a na ni weld o fewn chydig o eiliadau, mae hwnna wedi ffeindio'r data wedyn o fewn cy-tri, ac os dyn ni'n rhoi prawf dau i fewn i fyna, a gadael hwn am chydig, newch chi weld wedyn bod o'n ffeindio'n sydyn iawn y data newydd sydd wedi cael ei ychwanegu fewn, felly mae'r ystod yna yn diweddaru fel dyn ni'n rhoi data i fewn. Un peth sydyn am yr cwarel lliwio yma ydy rwan bod ni wedi ail-enwi er enghraifft, ein prifddinasoedd. Os da ni'n cychwyn chwilio o fewn fan hyn, neith hwnna ddod â'r tabl yna fyny ni, felly unwaith eto da chi'n gweld sut mae'n neud o'n lot haws i ffeindio'ch data yn ewedig os da chi fo um, llyfr gwaith mawr. Ac y peth dwytha dwi eisiau dangos i chi ydy, mae'n bosib symud y cwarel lliwio yma o amgylch, felly da ni'n gallu dad ddocio fo o'r dde, da ni'n gallu bod efo fo o flaen y sgrin fel hyn, neu da ni'n gallu mynd efo ar draws i'r chwith, yn dibynnu ar be ydy eich hoff ffordd o gael hwnna wedi gosod. Felly, uh, jyst gadwch chi bod bod o'n gallu symud o gwmpas, a dyna ni. Felly mae'r cwarel lliwio yn offer defnyddiol iawn i ffeindio'ch data o fewn llyfr y gwaith, yn ywedig lle mae'r llyfr y gwaith yna fawr, ac cofiwch, Dych chi'n gallu wedyn newid enwau, er enghraifft, eich tablau chi i fod yn ddisgrifiad lot gwell o be sydd yn y tablau yna, a wedyn mae hwnna yn ei dro yn wneud heina hefyd yn lot haws i ffeindio. Ok, diolch, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Liciwch y fideo, tanysgrifiwch i'r sianel, a na ni weld chi tro nesaf. Diolch, hwyl!